maber chieng' tarik prariyo kod aboro dwe mar auchiel higa mar aluf ariyo gi prariyo kod ariyo kamoro amora mintiere arwaki e nonro mar gazet okinyi ma kawuono nyinga sharon ong'aw okinyi ma kawuono kan kenda chieng' tich ariyo ng'e ni wantiere gi edwin okoth ripota marwa mar ramogi tv molonya e weche mag ohala edwin ichiew nade

siasa madhi nyime sani nikech ing'e ni odong' ndalo prang'wen gachiel kende to aneno kondik ni a wash wash paradise Eh, Mago joma timo ohande luoko pesa. eh, joluog pesa ng'e ni ndalo siasa ma gima timore ahinya to be en gima hinyo uchumi wa ahinya koro aneno ka mano mako wang'a To kata standard baneno ko kawuono okwa okwa ok ok gichomo siasa tir. Giwacho ni phone data links Ruto to witness bribery. Manyiso ni sani koro nonro nyiso ni king'iyo tudruok mag weche mag simu eh, e kes mosebet kadhi mbele ICC mano mar, mar eh, bang' tulo mar higa mar aluf ariyo gabiriyo koro ineno ka nitiere tudruok moro mar eh, asoya mane igolo ahinya to ne jok mane dhi golo mane dhi bedo joneno e kes ma kamano Mhm, mana kaka idwino senis nyakwara mgajwang' magi thund wach ma bende omi pek e gazede okinyi ma kawuono kokamano mano mano lombo wang' edwin mano daily nation ema okinyi ma kawuono wadhi chako godo Mana kodong' ndalo prang'wen kod achiel to oganda ma pacho ka wadhi yiero maduong' mabiro. Sani koro thund wach ma bende oket e mbele kata mne nyim gazet mar Daily Nation en jogwe ma bende osebedo ka luoko pesa. Ma omi pek e it oboke mar auchiel gi abiriyo mana kwa nyalo ng'iyo matut Edwin. Ka bende koro Kata mana e kinde mosekalo e odinga mana ka nyalo duoki chien. Jatend migao mochung' ne weche mag arita kwe pacho kae Fred Matiang'i bende isebedo kowinjo kata mana kowacho weche moko ni nitiere moko kuom josiasa ma bende osebedo ka luoko pesa kata gintiere e ohala mar wash wash ni. Koro wach ma kama akia ni diwache ang'o. Bende wang'e ni EACC bende nochiwo kwan mohewo mia ariyo mag jotelo ma bende mibadhi nenore ni luoro ma bende na gikwayo duol mochung' ne weche mag yiero IEBC Mar mondo mi kik yier jotelo ma kamago e lemo mopogore opogore.
Mokwongo ma en ndalo yiero koro weche ma kamagi ng'eny ahinya ndalo yiero nikech yiero dwaro pesa mang'eny kata mm. dhie kampen dwaro pesa mang'eny mm. to mae kaka gimiluongo ni wash wash tiyo nikech ing'e ni nyikwara mogi moko nyalo wee ni wash wash en ng'ama kawo alufu achiel to go photocopy to koro bet aluf ariyo mano mano is another level mano be mana mago jotugo matindo eh, Itudo go wash wash. photocopy.
Eh, Nikech wash mane wash. ite oboke mokwongo Edwin, nitiere omenda madirom siling bilion pradek kod ariyo ma bende noyudi e dwe mar ariyo higa mar aluf ariyo kod apar gochiko. Magi omenda rang'iny mag dola mana kaka iwacho ni mogo chapa. mogo chapa koro wash wash eh, mar ariyo okang' okang' mar ariyo en wa- en tiende ni Kiromo koda to an gi matatu adek Nairobi kae. Mano e biash, mano e ohala matimo. To kara auso kata mana yedhe, kata mana gik maricho richo, kata mana bunde, kata auso kata ji. To koro ni mondo ang'is oganda kata bank, nikech bengi kidhi gi milion achiel tipenji ni igolo kanye koro mondo idhi ng'is bank mondo pesa ni odonj obed pesa maber mm. idhi tiwacho ni an an gi matatu adek mm -hmm. tiyudo ka matatu gi gin ok nyaka giting' ji gin gin gina gi thumbe madongo dongo gin mhm. olos gi maber mhm. yudo ka matatu mar milion adek mhm. milion abich ng'ato oloso gi milion aboro moro e wiye mano be kore kaka wash wash tiyo mana okawo pesa mochido cha mm. oola ei matatu ka mm -hmm. mondo koro neni en pesa maler mm -hmm. koro ing'e ni in koro kidhi kaka gini ketho uchumi en ni koro in king'iewo matatu kaka Sharon koro ing'iewo matatu imbi keto kanyo mm. iwuoro ni to an dakalose pesa, dakalose pesa kaka ng'ani loso nikech en noketo matatu adek mm. to after two months dweche ariyo en gi matatu moko adek kendo mm -hmm. to ka ling' matin ni to chako omed ariyo mm. to koro ohaya uh, helicopter to en gi salon ma
en gi salon ma ji chulo mana aluf prariyo mondo ji odonje mm. tiworo ni to an ambe wayawe moro e bathe kanya ne ka babro loso gimoro mm -hmm. tiyudo ka in In Onge gima samoro itimo iyudo. ohala mar ratiro to Eh, ikia ni ok- jabathi ogolo kata mana omenda koro ok kae. iyud gimoro amora Mana adier. To kata mana kaneno kata mana gazet ka moko kuom kar dak ma bende wash wash kata mana joluok omenda wuok. Akia ni Edwin Buore Nairobi ka akia ni dak kanye. Dibed ni dak e neighborhoods kata mana gweng' e kar dak mano ma Kilimani, Kileleshwa, Riverside Drive gi mm. Westlands ema bende koro wachre ni joluok omenda eh. odhuro. E bungu kuma wadake cha pok awinje. Nitiere bungu kuma wadake pok winjo kapogore gi manya koro Mugejwang. Mm. Nitiere wach morito boke mar ariyo odiochieng' manyoro nochak winj bura mar Tob Cohen. Inyalo paro Tob Cohen ma bende mm. nek mare nokelo wach mathoth ma bende pod mienjo nyaka gi sani. Koro nyamine Tob Cohen ma bende koro gisani koro nowuok e doho mano maduong' ka bende koro wacho ni nyamin gi iluongo ni Gabriella Hanna Van Straten, en geno mara ni asomo nying ni e yo makare, koro wacho ni Tom Cohen ni ne ochun mar mondo mi okend Sarah Wairimu kaluwore ni nok odwa mar mondo mi othiche oko e pachoka, obed deported kowuok e pachoka kaluwore ni nodonjo e piny Kenya kata mana ka nang'iyo matut, Nochako nodonjo e piny Kenya e higa mar aluf achiel mia ochiko gi praboro kod abiriyo. Ohala nochako e pacho ka e higa mar aluf achiel mia ochiko gi praboro kod ochiko. Koro gimomiyo ne gichopo e doho, ma luoro wach mar Will mare, ma bende kaluwore gi nyamin-gi, mano nyamin Tob Cohen, owacho ni Will ma kamano en ma fake, en moro ma bandia. Ka bende owacho ni Tob Cohen nokoweyo Will moro amora. To bende Tob Cohen bende wachre ni ne nitiere gi mon kata mana chiege moko ma bende achiel kuomgi nosetho to achiel pod ngima gi mamoko. Koro mano e wach ma bende pod aneno ka mienjo kae. En wach malit ahinya nikech en gima no, no, no, ne en nek manotim ma, malit ahinya mm. higa mar aluf ariyo ga apar gochiko mm. eh, dwe mar ochiko mm -hmm. uh, to ing'eni kaka noyud ringre e, e tangi septic tank koro apani ni ma en case ma gima jo jo apani ni gima nikech pod en e nyim doho ok wanyal wacho mang'eny to kata mm. kamano apani ni gima nyamin gitemo nyiso ni ok inyal neko mondo iyud gimoro mm. ng'eni koro kodhi ni oneko to koyudo gimoro mm -hmm. en puonj ne jomoko bende ni ka ng'ato nigi mwandu mm -hmm. tidwaro mwandu eh, kik ipani koro kineko to ni koro iboyudo gimoro koro kilal to en puonj ne jomoko be. Koro wach ma kama pod ni e doho Nyakwar Ramogi Ajwang' kendo pod idhi nyime gi winje, bura pok ong'adi. It oboke mar adek nitiere achiedh nade ma bende koro luoro moko kuom jotelo mantiere e kambi makeyo teko sitima, mano Kenya Power. Bende gisani koro nitiere moko kuomgi madirom auchiel, jodito mag Kenya Power, mabende koro odonjnigigo gi weche mag mibadhi. Mana kinyalo ng'iyo nyinge gi kanyo Edwin, mm -hmm. mano riwo general managers kaka John Kipiegon ma bende nochung' ne supply mag chains gi logistics, wantiere gi Charles Mwaura, Stephen Kinadira e kind mamoko. Ing'e gimomiyo ni Edwin ang'e ni wach ma kama bende isebedo kata mana kiluwonwa e weche mag ohala. Kenya Power e kinde thuolo mar higni apar kod abiriyo. ne gikelo kata ne giloso lal ma pok onenore e kambi ma kamano.
Kenya Power ma en eh, en achiel kuom yore mitemo luokgo Kenya Power nikech Kenya Power osebet gi mibadhi kendo midhiero mang'eny ahinya to e weche mag supply chain mag gik ming'iewo. Iwinjo ni transformer wa nomuoch, ong'iew gi maricho. eh, kata weyni ochot gin gik ma nitie mibadhi mosebet mang'eny to apa ni ma en achiel kuom okenge ma koro ikawo mar ng'iyo jogo ma nitiyo kanyo ni to in ng'ama nodonjo Kenya Power higa ma kama salary ni mshahara ni ne rom kama to sani in gi Range Rover ang'wen lowo be iseng'iewo eka mia eka mia achiel kamoro koro itemo atema non jogi mondo obed kaka yo mar luwo kuonde ma mibadhi osebet ka timore ahinya e Kenya Power kae. To be Kenya Power be osebet gi tungni mang'eny e telo margi. Aparo ni sani gin gi jata tije mar ang'wen e piny mar higni adek. Gisebedo ka E, giloko.
mang'iso ni jata ti- onge jata tije jata tich moro amora mosetieko kata higa achiel kong'i average. To ma mogik ne waneno ka engineer Rosemary Oduor owuok awuoka be mok wang'e nodhi nang'o. Ah, wi- ka tieko wig ariyo to ji ariyo e board bende ochako o- o- ogire nogwe tawo. Ogwe tawo, Ok wang'e ni gigwe tawo nang'o. Koro ok wang'e ni ang'o matimore Kenya Power to wabro mana apani nonro machalo magi bro bro nyisowa boketwa e ler ni eh, en ang'o masebet kadhi mbele. Gisanya Kwaramogi Ajwang', duol mochung' ne weche mag mibadhi e pacho ka mano yier EACC nosemako jotelo auchiel mag Kenya Power ka bende iko ohala mano mar mar dwe mar auchiel mane orumo mar iko ohala mar dwe mar auchiel ma koro wantiere ni. Kenya Power koro noyudo lal mar siling bilion ariyo nukta ochiko aboro. Lal e dwe ma bende iwacho ni pok giyudo lal ma kamano. e kind thuolo mar higni apar gabiriyo mosekalo. Wadhi mana nyime mapiyo ne weche mag siasa. It oboke mar ang'wen bende riwruok ramna kweth mar Azimio la Umoja bende gisani koro osechako timo zoning ma bende ne giwacho ni gibiro golo moko kuom jotelo ma bende giluongo ni yomyom wik gi dho ngere ma bende gisani koro gidwaro mar mondo mi owene moko kata mna moko kuom jotelo mosechung' kod Azimio ma giwacho ni gintiere kod oteku. Nyoro nwaneno Kelvin Kioko mong'ere kaka Bahati en achiel kuom jogo ma bende koro pala noseng'ado. Koro neno chochni ma bende nobedo, Sifuna wacho ma, Bahati bende bende pod pa pod wacho ni Sifuna gi Rachel Shebesh onge gi oteku mar lando ni owuok e kom ma kamano. Odiochieng' manyoro bende nwaneno kweth mar Jubilee bende koro osewacho ni Bahati koro owene jaod bura ma Mathare masani mong'ere kaka Anthony Oluoch. Gini aparo ni pok gitime e yo makare mm. nikech eh, ma koko ma onego bed ni timore ei ot to itieko ni in Bahati waseneno kama nonro wacho kama mm -hmm. ground chalo kama mm. koro in chung' kae mos ma be ok onego bed ni koko gi wuok ng'eni sani odong' ndalo prang'wen mm. to koko moro amora ma nyalo wuok kata mana e constituency achiel nyalo mm. ketho ne jogi te kech ka ng'ato ka ji ariyo ochung' to ok otiek gin e yo makare mm. kata ng'at ma wadwa nochung' kanyo no be nyalo nyalo lal mm. koro apani magi gik mano onego bed ni gin koko ma internal ma in house mm -hmm. ma ji beta beta to wacho ni in nonro mosetim inya kata kete embe otim bed kamoro achiel kutimo nonrono mm. mhm. bedo kopogre gi madhare nyakwara mugajuanga bende nitiere embakasi north nitiere jal mabende nochung' kod duond bura mar odm mong'ere gi nying mar jane muringi ma bende koro osekwa mar mondo mi owuog oko mar mondo mi owene jal mochung' gi duond bura mar Jubilee mong'ere kaka Harrison Wanguru ma bende koro gidwaro mar mondo mi odhi orakre gi ja UDA ma bende ochung' e kar od bura ma Embakasi North mong'ere kaka James Gakuya. Tang'e ni ji mathoth nyingegi pod biro bedo ka mienjo nikech Kenya Azimio la Umoja nitiere godo nyaka nitie nyaka chieng' ni gintiere gi odiochienge nyaka chieng' tich ang'wen mm. mar jumani mar mondo mi gikel lokruok ma koni kod kocha par ni ma biro bang' romo ma bende no obed godo ka itayo gi jagoro mongirore mar ODM mong'ere kaka Edwin Sifuna en mm. kanyakla gi Rachel Shebesh gi moko kuom jotelo mopogore opogore ne gibedo gi romo odiochieng' manyoro. Koro lokruok ma kamagi pod wang'eyo ni nitiere jok ma pod biro muodo lakgi, joma pod biro ywak. Bahati nyoro niwinjo kanyo ka wacho ni nonyise mar mondo mi owuog e lemo ma kamano mar mondo mi omiye tich. To penjo mana ni ng'ano ng'ano onyisogi ni odwa tich? To bedo mjumbe donge en tich? Bedo mjumbe be en tich. Bahati Aparo wacho- nomanyo tich.
Bahati wacho ni en gi tich. En en jathum. To ngo manyo obedo mjumbe, mjumbe ni ben mana tich. Mjumbe ben mana tich.
Kaka mano twak ma kamano Joyce Odwar dhi bedo godo e chenro baro piny ka wan wasetieko nonro mar gazet. Kwa dhi nyime ito boke mar abich bende jatend duond bura mar UDA William Ruto odiochieng' manyore bende nogolo chenro ma bende entiere godo e sekta mar weche thieth. Edwin kane neno chenro ma kamano ang'o mano lumbo wang'i? Eh, gima kama osechakore kata samwa wuoyeni nikech Osetem golo osuru e wi gigo ma ilosogo eh, yedhe kata yath ma iloso ma kata gigo ma itiyogo e osiptal e thurka koro ma apani en chenro ma osechakore kendo kodhi mbele to biro konyo ahinya e duoko nengo mag eh, eh, thieth chien nikech sani koro o- obet matek ahinya ahinya ka iomogi e pinje maoko Eh, seche moko nitie ng'ikruok e yore mag wuoth ka bang' kata muoch tulo kata bedo ni sani nengo mauta be ni mamalo koro mm. mondo ikel gimoro moa pinje moko go nyaka ka mm -hmm. nyalo bet mapek koro kiloso gi thurka to nyalo bet maber ahinya bende kiloso gi thurka kar kaluwore gi ruto bende wacho ni rowere mathoth biro yudo kata mana omenda yo ma bende mm. ginyalo konyore bende tich mana kodhi mapiyo piyo we wang'i moko kuom weche matimore e alwora mag weche mag siasa campaigns ochuo chieng' e kor gwenge mopogore opogore It oboke mar apar kod ariyo odiochieng' manyoro e dweni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nogo tach e kaunti ma Garissa kama bende koro ne gitere kisera margi mar ombulu. Kwantiere it oboke mar apar gadek bende Wajakoya, mano George Wajakoya Profesa, notero kampen mare e kaunti ma Kisumu. ng'eni wajakoya ni en mra, m, m, owuok maragoli mm. to bende nomako ji dho, dho, dho ji nono odiochieng' manyoro ok onyalo wacho dholuo onego wakele e studio kae nikech Onego kae en wakele, ng'ama wacho- wadadhoge. kowacho dholuo maler kama to en be manye uru kata friday tapa ni wajakoya be koro sani obedo mwanasiasa apa ni koro eka siasa donjo kuome maber nikech neno ka nochopo kisumu mokwongo wacho dholuo tiende ni otudore gi ji maber ng'ini kiwacho dhowa to wawinji moloyo To mar ariyo, ineno kowacho ni baba onya kata tiyogo bang' yiero. Otemo ng'iso jo kanyo ni ambe an aonge wach gi baba. Kendo wacho ni ng'a chalo baba, niwinje kata mana e weche manyien ka okinyi ma kawuono, otieno ma nyoro, kano wacho ni ng'ama chalo baba chale. Koro ka bende koro owacho Wajakoya koro wacho ni en thuolo ka po nono ni oyombo kata Raila biro yombo, en thuolo mar biro tiyo gi Raila Amolo Odinga tok yiero maduong' ma pacho Ok kae. okwan mariek. Ogo kwan mariek.
Kwa kamano, it gazet mar apaga auchiel gi apaga ariyo gin mana pach jondiko. Nitiere wach moro Edwin kaka jal molony e weche mag ohala. Ket na- ne nitiere gazede ni e weche mag ohala. We wang'i ang'iya mapiyo piyo kapok wadonjo e gazet machielo. Weche mag ohala na luwore gi hola ma bende piny Kenya nitiere godo. Kaka mano mano dhi ng'i gazet mm. ma The Standard. Mm. Ito boke mar gazet mogik. Mano ko nitiere wach moro mineno aneno eh, ka aneno ka weche mag ohala e nation ka mm. ito boke mar 32. Mm. Uh, jo kembe madongo dongo matiyo Kenya to gi pinje mamoko osebet mm. ka kwepo osuru mang'eny. Mm -hmm. Nikech nitie kaka osuru mikawe Kenya gi pinje mamoko opogore. Koro Kar mondo owach ni oyudo oyu- yuto mare chalo nade, ogolo yuto moyudo kata otero e piny morono, koro igolo osuru e piny morono nikech osuru ma kono ni ma- ni piny. Koro ma ema aneno ka chik orido ni koro wang'ni. To biro chunogi ni mondo gitang' yuto ma giyudo e pinje mokogo te ka gigolo margi mar nikech Kenya. nitiere moko kuom jo ohala ma bende thoro keto kata mana omenda maggi agulu mar bengi ma oko Eh. kopogore gi ma pacho ka E, koro ing'e ni kambi o- o- ondiko kambi kuonde adek owacho ni kambi ni mm. ni mauritius to en kenya mm. koseloso omenda kenya to otero mauritius to odhi wacho ni yuto ni en ma mauritius mm. to nikech osuru ma kocha tin koro kwepo chulonwa osuru koni ma koro bro makogi maber Mano koro gin chike ma bende oserid kanyo. Gazet mo- it oboke mogik koso nitiere kapok wadhi kata e machinglono Edwin, nitiere koro moro ne jopuonje ka bende koro duol mochung' ne ndiko jopuonje tich kata mana kiero TAC. Koro gisingo ni giselando kata mana thuolo mag tije madirom alfu apar gang'wen mia ang'wen gi prauchiel. ma bende koro giwacho ni gidino godo rode fuok ma bende odong' kaluwore gi kata mana okenge maggi ma bende koro gidwaro ndiko godo jotije kata mana jopuonje ahinya ahinya ma puonje skunde mag sekondar gi skunde mag primar mago mag piny owacho. Apa ni ma en okang' maber nikech eh, bedo ni jopuonje tin ketho kata mana somo jopuonjre winjo matek ka onge jopuonje Mm. To apani gima TSC e osenego bed ni ng'iyo ahinya en tudruok gi migawo mar arita mar neno ni Garissa mm. be inyalo puonje. Mm. Japuonj ok oluor dhi ga jia nikech jopuonj ng'e ni onge e gwengego nikech eh, arita marach. Mm. Koro apani jaka gine ni gitudore gi migawo mar arita mar neno ni kuonde machalo Garissa, Wajia, kuondego be kata koluongi kaka japuonj ma Kisumu mm. to ok tami dhi. Mm -hmm. to Chon be naneno ka jopuonje nidwa ter mapuonj kata machiegni gi gwengegi. Gino ne gigolo, ne giwacho ni jopuonje dhi e puothegi. To dong' nokelo kata mana koko, ka niwinjo kata mana kaka jopuonje bende naloso. Mm, ni, gi, ni gitiyo mana e puothegi dala. Mm. Tapa ni gino kata kamano konyo to nitie kaka nokonyo nikech mm -hmm. jopuonje machon kinya paro ne ne gidongore mayot mm -hmm. kendo ne gikonyo anyuolagi mayot moloyo ka in japuonj gi gosara ma in gono ipuonjo Turkana dhi kata dala ok Nyalo bedo yot matek. Eh, pesa mitiyogo atiya midhigo dala ok yot Tanyalo paro kata mana wach ma bende nomienja ahinya ahinya gwenge ma bende na nitiere kod koko tulo na sik muoch kinde ka kinde Mm. na ineno kata mana ka gidwaro mar mondo bi jopuonje ma kamago oti e gweng'gi mawuok e gweng'no bende oti mana e gwenge kata kamano wachno nyaka gi sani na pok waneno ka okete kata mana e tima O- onyalo konyo ahinya kotime nikech mano gima ne konyo jopuonje kata chon Mm. kata ka bed ni giwach japuonj en ng'ama ng'ama riek to be kata kamano nitie gima iluongo ni monitoring DEOs moko mane wuotho ka nyalo ng'iyo ka be japuonj puonjo koso ok opuonj results ma gigolo be duoko mawuok bang' penj boromo ng'iso ni jogi tiyo machalo nade bende kata mana kapok wachiko oboke kata mana gazeti mar Daily Nation nitiere machinglo moro kama bende nolombo wang'a machinglo ma bende nitiere it oboke mar apar kod aboro mar Daily Nation ma debed luwore gi zoning ang'o matimore ka edwin machinglo ni eh, wach mondi kanye ni zoning king'iyo mm. gik mopang chumbe chumbe moket kanyogo mm. gindiko ni zoning mm-hmm. to zoning ni chal ni ema koro tieko kata mana ngima mar siasa mar ji mang'eny mm. kech zoning tiende ni kosewach ni kae e, e od bura ma kamae kata duond bura ma kamae ma chungo ng'ato mm -hmm. nyiso ni in irumo kok in e duond bura mm -hmm. koro mano ing'e ni ineno ka ng'ato ideyo kanyo ero mm -hmm. e, mano tiende ni koro otiek otieki kisiasa mano nitiere ito boke mar apaga boro mar the daily, mar the daily nation, nation. ok standard kwa kamano wang'e ni gazeti mar the standard nyakwara muga jwang' thund wach mana kaka edwin okoth noselero thund wach ma bende omi pek e it gazet mar The Standard en kaluwore gi nonro mag simbe mag ong'we yamo ma bende gisani koro itudo godo jalup jatend piny Kenya mano William Ruto kaluwore gi chochni mago mag joneno ma bende koro liekre ni nochiwnegi asoya ma en kaluwore kod bura ma bende nodonjnegi godo bang' koko tulo ma bende nobedo piny Kenya higa mar aluf ariyo gi abiriyo. Tipo ma bende aneno kochiw kanyo Bende en mar okil Kamaloka mong'ere kaka uh, Paul Gisheru ma bende gisani bende koro iseyo ni osebedo kotampa ochocho joneno mm. magi kaluwore gi weche mag asoya maneno komi pek e it gazet mar auchiel mana kwa nyalo ng'eyo matut e dwena e Sharon kesni kiluwe matut ma, ma, ma, ma mm. to Oting'o weche mang'eny ahinya to mag tudo tudruok mane timore bang' bang' tulo kane osemuoch koro ji dhi e nyim doho koro nitie joma ne dhi chiwo bedo joneno joneno gi no, no, nitie tud, gik mane otimore mang'eny omenda mane omigi mondo kik gidhi Eh, ma, ma, ma to ok en kata ok en kata siri en gima notimore mm. ma gimbe gisedhi ma giwacho mm -hmm. iromo kodgi e otende moko nomi tije mm. madongo dongo moko mm. nomi nyithinde gi tij moko noter nyaka nyithinde gi somo loka mm -hmm. mondo kik gidhi gibed joneno nikech ing'eni ma en eh, en bura man kod pek ma ne nya miyo ng'ato itweyi oko mar Kenya Adiye. koro gisetieko uh, arguments kata submissions mm. warito mana winjo ni koro eh, judgment eh, odhi chalo nang'o mm. mano mi pek ito boke mar auchiel kapo ni nyiewo gazet mar The Standard ibiro some matut. Edwin nitiere wach moro ma bende omi pek ito boke mar adek wach ma bende osebedo e doho kuom kinde malach koro jaod Fidela Odinga bende gisani koro bura noseng'adi nitiere mwandu bura ma bende koro nomiye en kanyakla gi wuode mong'ere kaka nomiye nying mar Raila Odinga bende. Nyinge en Alley Raila Odinga. Koro nitiere moko kuom mwandu ma bende koro nosepognegi. Wang'e ni Fidel Odinga notho, ka nosetho koro ne nitiere mwandu mathoth ma bende Mama Ida koro naneno ni onego bed ni ipogo ne kata mana nyamin gi opogne wuode ni nikech entiere bende gi nyithindo e keny machielo. Koro wach ma kamano oseng'ad e doho odiochieng' manyoro. Ka koro Luama biro yudo puothe aneno ka nitiere buora, nitiere kata mana accounts, agulu mag bengi madirom abiriyo ma bende sani koro okete buoye. Nyathine bende aneno ka nitiere mich moko ma bende opogne. Fidel ne nitiere gi mwandu mathoth. Bende sani bende Lwam bende omi mtokni ariyo, nitiere Range Rover gi Nissan Sunny moro. Nitiere shares ma bende koro omi wuode madirom mia ariyo gi prabich. To magi duto te biro bedo e bwo Lwam kaluwore ni en min gi to nyathi Fidel mong'ere kaka Raila Odinga. Mano Fidel mong'ere kaka Ally Raila Odinga bende pok ochopo higni madirom apar gaboro. Tiende ni koro Lwam ok nyal uso mwandugo. nyaka chieng' eh, Ali Raila Odinga chop higni apar gaboro kata higni ma koro nyalo time transaction to ah, ineno ka lowo moro bende omi gi kanyo mantiere Kanyawegi Kisumu eh, ma ong'i- ma ochomore gi Lake Victoria to Gima duong' mogik en ni gini orumo maber kendo winjruok obete. Kata kamano nikech ywaruok aina ni ok onego bed ni dhi mabor. To bedo ni otieke maber kamano en gima en okang' maduong' kendo koro wachno en gima eh, koro kwe kata orumo gima ber. Orumo koro kwe nyalo bede, koro jok E moseyuto anyuola, yuto. mm, kamano. Mm, Mana kinyalo ng'iyo matut moko kuom pok ma bende ochiw ne Lwama. ma bende ochiw ne wuode. Inyalo nyiewo gazet mar The Standard it oboke mar adek mar mondo mi ine. Bende it oboke mar ang'wen en kaluwore gi wach ma bende nwasewacho e gazet mar Daily Nation kaluwore gi chenro ma bende William Ruto nitiere godo e sekta mar weche mag thieth. Aneno ka Standard ongi- ong'inje matindo tindo, gikete matindo tindo singo ma bende gisani koro William Ruto osechiwo ne oganda ma pacho ka ni ponono kobedo jatend piny Kenya Obiro kelo lokruok mopogore opogore e sekta mar weche mag thieth. Ok ang'e ni gigi inyalo tim gi thuolo marom nade nikech ineno ka onego bed ni kila hospital nigi yath mm. e, records mantiere osiptal koro dhi bedo electronic mm -hmm. kata osiptende ma mag ji giwegi ma Kenya kayo madongo dongo mok anyal luongo nyinggi mm. tie mapok ochopo e, e level machalo kama. Bada diet karana moko bende nigi nok mar yedhe mm. kane winjo kata mana kana ratili nitiere kaunti ma Kisumu niwinjo ka moko bende wacho ni nitiere moko kuom osuptendle ma bende onge koda yedhe koro aken adier mar wach ma kamano ni kanye kata kamano nitiere singo mathoth aneno moko bende odwaro mar mondo mi ogol oko achudhe mano singo ne mar namba abich Namba kanyo abich, neno. eh, namba abich no mor ahinya Mm. nikech mae mane kama hinyruok bete nikech Mhm. magi iluongo ni cartels mag, Mhm. mag yedhe Mhm. gin ma giomo yath kata india to gin ma gimedo nengone gin ma gidhiro kata yath mabed approved kata samoro ok en yath ma- ma- maber- maber moingo mokogo to Mm. gin gidhiro ma yadhne mabed ema puodhi machako use Kenya ka kendo iuse e nengo magin ma gidwaro. Mm. Apa ni mano en ena en singo ma kochako go tapa ni moko gi bira bira ken gin kech kisegolo jo mibadhi mm -hmm. to moko gi timo ratim. Tapa ni yath yath in be sedhi kata mine kemis duka mar nyiewo yath to samoro ikwa kata panadol to ngisi ni panadol kata mana siling prabich. Inge ni yath ok en gima inyalo wacho ni kora negotiate ni miyago kata mana gi siling prang'wen. Eh, eh, in mogoni chemi kawo. Seche mituo Mm. Onge gima kata ong'isi be gima ong'isi ni kaw ne mikaw. Emi kaw.
Eh. Ito boke mar abich en kaluwore gi weche mag siasa mabende notimre mano siasa ma itimo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' ma nyoro na gintiere e kaunti ma Garissa kata kamano ang'e ni odiochieng' ma kawuono gichimo masawa mar piny Kenya to ito boke mar abich ka wacho ni kata bed na gintiere koda kampen e kaunti ma Garissa nitiere chochni ma bende nobede E seche ma bende rally ma kamano na dhi nyime, to chochni ma kama bedo kaluwore gi jotelo mopogore opogore ma bende koro chung' e kombe mopogore opogore e kaunti ma Garissa. Koro johera mag gavana ma Garissa Ali Kurani gi ja gavana machon Nadhif Jama koro nantiere gi pogruok mar paro Mano en kaluwore ka bende noluong ja, noluong korani mar mm. mondo mi ogol twak mare no jopiny to kata kamano johera mag jama koro naneno ni ok en gima ber mm, mae ma iluongo ni do azimio en do koro mm. do ka ok oyot nikech eh, nyithi mama matin gi nyithi mama maduong' nyaka gwandre pogruok mar paro nyaka bede nyaka bede gi pogruok Bende wach moro mantiere rito oboke mar abiriyo ka, nitiere moko kuom nurses ma pacho ka madirom apar kod adek ma bende gi sani koro nosendik tich kendo nosepuodhgi ma ondikgi tich. Gibiro dhi nyaka e piny mar United Kingdom mar dhi tiyo ne pinyno. Okang' ma kamae bende biero kinde mosekalo nwaneno ka piny mar United Kingdom nochiwo tests moko. ne nurses ma pachoka kata kamano nagi koso kadho tests ma kamago. Mano en kaluore gi language mar English. Koro wach makama bende kinde mosekalo nokelo chochni ma koni kod kocha nineno ka jomoko koro nagoyo nurses ma kamago ni kwani gikia English nade. Test, test mar English ni en ga gi weche matek to mm. ji, ji lwarga to ji apar kende kanyakala e ji mia adek mm. mano to kendo ne gilwar ahinya ne gilwar ahinya to, to gima gima woro ni jogi be Kenya ka ok wasom gi dholuo mm. ok wasom gi idhowa mm -hmm. wasomo gi English koso dibed ni opogore gima omiyo ng'ato nyalo fail English ti mm. somo kod ing'e ni bedo nurse mm. tiende ni tieko form 4 adier mano nyiso ni somo higni apar gariyo mm. ka in e skul mm -hmm. kitieko form 4 ichak idhi e training moro kata higni ariyo kata higni adek mm -hmm. koro ng'ani osomo higni apar gabich gi English mm -hmm. Ok apar ka gilwar penjni penjni ji lware nang'o ma gima nonro ma koro piny owacho nego tim penjni chal nade nikech ingeni sani koro nurses apar gadek kende mano kalo penj ma kamano mabende gi sani koro idhi ndik gi tich e piny mar United Kingdom kata kamano higa mokalo jatend migawo mochung' ne jotije pachoka mano Simon Chelugui Nowacho ni tudruok, ogirimiti ma bende nagi donjo e kind piny Kenya gi piny United Kingdom ne en mar neno ni nurses madirom alfu prariyo mm. odhi e oti e piny United Kingdom. To nenore ni English ni bende koro mm, kelo wach. Kizungu ema koro ng'ado ne ji aluf apar gochiko gi mia abiriyo. Mm. Be kata eh, aluf apar gochiko gi mia ochiko. gi praboro gadek ma pok odhi nikech ka koro ji apar gabiriyo kende mosedhi en wach matek lakini puoch gi pak ne nurses apar gadek ma bende nokadho penj ma bende gisani koro biro dhi tiyo e piny mar united kingdom ito boke mar aboro wang'e ni siasa pod ochuo chieng' e kor gwenge mopogore opogore waseneno Jal ma lap dhoge ndong' ne komb gavana e kaunti ma Nairobi, mano Polycarp Igathe. Osebedo kotimo campaigns mage gi styles mopogore opogore. Sani koro wanene ko oidho punda ka. Entiere gi jok moko ma dhi tuomo pi. Koro mago Igathe waseneno kata mana kate, en kata mana samoro e ute mag math, mm. ineno kata mana kochiwo math ne joma opogore. Jikondi ema koro iboyude. Kata kamano. Apani ma gima iluongo ni messaging nikech eh, siasa ma ndalo mokalo osebedo mar eh, idonjo nang'o ibiro gi mtokni adi ibiro gi helikopta adi ng'ane cha onge pesa ng'ane cha siasa masani ma higani en tudruok mar ng'ato gi ng'ato jachung' gi jaglutombulu kwase kwawinjore Kwa winjo ka ichal koda, to mano e kaka koro bedo mayot. Aparo ni ma e gima Igathe temo timo. Sani en wuoth e dho- dhoodi, Dhoot ka dhoot. ng'ama obet e odi mogo kodi ne ng'ama koro idagone ombulu. Koro embe ng'ama obet kode mkokoteni ni, mo- moterogo pi gi punda. Ng'ani ing'eni ineno ka koro Igathe Ochal ni, koda, "Oe, ma koro ng'atwa waromre." kabisa. eh. Koro ma e siasa ma- ma- matimore higani, nyaka itudri gi ji achiel kachiel. Jiwed ja bodaboda kidwa jo bodaboda. Koro mano e siasa mapod gore kanyo. Kanyo ne nitiere gi moko kuom jotim ohala mosebedo ka uso pi katiyo gi punda. Aneno kanyo ka en be oting'o mbugru moro e lwete kendo oidho punda kanyo. Kwadhi nyime it oboke mar apar, bende gi sani koro nitiere moko kuom oganda ma pacho ka ma bende koro oseyo duol mar DCI ni gisebedo mano duol mar ofwamb kich e pacho ka ni gisebedo ka gitiyo gi mbui mar ng'ado buche mopogore opogore. Kata mana ka ing'iyo e mbui mari mar Twitter, tidhi ing'iyo kata mana page mano mar DCI, nitiere kata mana buche moko ma giketoga kanyo. Koro oganda ma pacho kae wacho ni dibed ni ofwamb kich ni ging'adoga mana buchgi to ka buch nitiere gi johera mano followers madirom milion achiel nukta chiel. Kopogre gi mano Edwin bende okisera mag ombulu bende kapod idhi nyime kor gwenge mopogore opogore nasewacho kacha chien kacha ni ratil ne nitiere kaunti ma Kisumu jo Kisumu bende nokwayo ni samoro koro ratil bende odhi e kauntis mopogore opogore mago johera magwa mag Ramogi TV VOJ kane otimo limbe kaunti ma Kisumu koro kata mana Citizen kane ineno bende chieng' Jumapil ne jogo eko ma bende naneno TV, mano nyamin Ramogi TV, mano Citizen. Bende ne gintiere, ne gidayo dhok jogo eko ma bende ochung' e komb gavana ma Kiambu, ma bende nokelo paro mopogore opogore. Kaunti ma Nakuru bende naneno kae ka bende jo Standard bende koro nodayo dhog jogo eko ma bende koro alap dhogi njurni ne kom mar gavana ma Nakuru. ma bende koro gi sani oseywayo ji madirom auchiel. Kisera mag ombulu pod dhi nyime. TV mar Ramogi bende pod wadhi nyime gi kisera mar ombulu mar mondo mi wawinj pach jotelo ma bende koro gichung' ni gin manifesto mage, chenro mage ma bende gintiere godo ne jopiny. It oboke mar apar gariyo mana king'iyo piny kanyo, bende duond bura mar ODM bende gi sani koro osekwayo jolut ombulu ma bende nitiere e kaunti ma Makueni mar mondo mi kik lut ombulu ne jochung' mochung' kod duond bura mar Maendeleo Chapchap. Wang'e ni jatend duond bura mar Maendeleo Chapchap ma bende en gavana ma Machakos bedo nosewuok e kweth mar Azimio la Umoja mm. koriwore gi kweth mar Kenya Kwanza. Gigi be koro miyo ji ji ji kikore ji kikore to tuodore to tuomore to kikore nikech Mokwongo ne en e Azimio ma koro ji owe ni en e Azimio ma be nodwa kata bedo jalup, ja- jalup Raila ka gilaro kom. Kabudho matin to wuok. Koro wuok ne ni ing'eno we ji ka ji ok ok gin gadier ni to ochung' kod mane. Ting'eni kata mna kia kata ka doho bende noseng'ado koso koro mano koro weya weya lwet nono. In kidwa dhi e duond burani to dhi adhiya nikech bende nitiere chike magayo kata mna kweth mopogore opogore e pacho kae. Chike be gin tiere to ing'eni koro wuok mane koro Alfred Mutua gi ne wuogo Amason Kingi gi jo jo PA party ka wuogo. Mm. Nok en wuok mar gini giluwo chik en mm. wuok mana mar ng'is mar ranyisi mm -hmm. ni an awera gi jogi koro an koni to kidok e, e, e chike mm. e chik wuon wuon jogi pok owuok kata e azimio mm -hmm. lakini koro en mana mar ranyisi ni an awuok an aweyo en mar botruok mar koko koro ema gisewuok ni lak- to ineno ka koro jopiny ema giwe gi eh, ok- jopiny koro ok ong'e ni gichung' kor mane emomiyo koro nyaka kwergi ni Kik uyier ng'ane ok en jotelo. ng'atwa nikech sani nitiere jamandeleo nitiere duond o- duond buche moko kata ang'wen e iye kanyo then nitie ja independent moro mabe wacho ni ambe Amba e Raila be mana ng'ata. Mm. Koro amba jazi miyo be. Gini kelo uh, ilo yiche ni tuomore to tudore koso timore nani lich bro chando ji e, e seche ma gi gombo eh mana kwa ma pio pio Edwin ka pokwa tiko nonro mar gazet ni kit saa bende koro dhi ito boke mar 10 ga dek ntiere uh, jo, jo Kenya moko ma bende nodonjo ne Aisha Jumwa e doho maduong' ma Mombasa mar mondo mi koro othiche oko dwaro mare mar dhi laro kom gavana e kaunti ma Kilifi kaluwore ni oonge kod oboke ma nyangafu mano mar digri. Koro petitioners ariyo kata mana jo Kenya ariyo ma kamago gin Rajab Menza gi Daniel Chengo. Koro gidwaro ni doho maduong' ma Mombasa ochung duol duol mochung ne weche mag yiero e pachoka mar IBC mar mondo mi omon Aisha Jumwa mar mondo mi kik odhi olar kom makamano. Kata kamano doho maduong' ma pacho kae to koro nothich oko wach makamano ka bende giwacho ni sani sani pok ramna buche pok owinji pok oyal koro ok mm. ginyal chungo duol ma ochung' ne weche mag yiero.
Apani ma wach digri ni ok ang'e ni gimomiyo Odhi nyaka e nyim doho. Asewacho ka ding'eny ni komi sani dakika prang'wen ni Sharon dhi om digri ni. To mm. Tidhi duogo kata gi Acha kone gi transcript ka amanyo mane mbui. Kapo goro mo dakika pradek tise mana duogo en kode mesa ka. Mm. Jok ma pod digri gi manyo ma ji dhi e doho gi. Mm -hmm. An aneno an achich kodgi. Itundo ichich kodgi. Achich kodgi. Degree ok en gima pod wadhi e doho ni wadhi omo. Ka in kode in kode. Kionge kode to ionge kode. Mm. To ka gibiro wacho ni nasomo chon samoro kata na degree na kia kuma nitie. Ka koro nyuol mamwa nonyuol chon to en gi birth certificate. Dako wacho ni an nonyuola chon koro an aonge gigo ntiere mm. ka in go. Kionge go Tapa ni gini onego bed gi e- en onego bed eh, bura mayot yalo mogik. Eh, Ok onego kaw kata eh, ndalo mokawo gi. Mhm. Nitie machinglo moro e it oboke mar apar gaboro. Machinglo ma kamano inene nade? Koso wadhi adhiya nyime? Nikech aneno machinglo ma kamano akia ni mano mzungu koso ma mane. Oting'o gimoro miluongo ni legal im- immigrants. Nitie Luwo chik to wating'i wuok gi jogo nochungi moko wuok. Kodong' dakika abiriyo to giwuok. To doho wacho ni ok nyalre. Koro apa ni ma e gima itemo wach ni ng'ato biro ni abiro ni gi biro gi ber I'm, I come bearing gifts abiro gi, gi mich to kare joma oting'e toke gin mana To ng'at midwa kata mana mi mich ma kama ochal mana gi jatend piny mar Rwanda. Odwa mana chalo ok awacho ni en. Ato Itino aneno ka mana- ng'ama kelo ne mijni oting'o ating'a ji mang'eny bag mopong' gi ji ma okelo ne koro mhm. tiluongogi ni illegal immigrants mm -hmm. eh, ok en gima ok en gima ber to kata kamano jomoko wacho ni onya bet gima ber mm. nikech mm. Rwanda no kori teri ni samoro ya Morocco samoro ya kumoro nono jok madhi ga gini ni ok ong'ere kata ni gia e piny mane koro Rwanda kato koro gibiro dak e nam mm -hmm. Rwanda be nigi teko mar rito joma chalo kamagi moromo. Mm -hmm. Ada ni watiek gi nitiere it oboke mar 20 kod ang'wen weche matimore e counties Edwin kama bende koro dibed ni Mombasa mano county ma Mombasa gibiro yudo koro iwacho ni gibiro regain highland status mano gibiro luongo ibiro luongi kendo ni kaka chula chula ma Mombasa man kaluwore ni kaponi ibiro tiek olalo ma bende igero kono maromo siling bilion ang'wen nukta abich manolalo matudo Tuda gi Port Reitz. Eh, ma en, en, en tudruok maber, en gima ber ahinya nikech eh, tiyo gi yie moro mating'o ji cha koso meli mm. gino en ga gimoro ma jomoko to luore ahinya kendo seche moko osebet gi midhiero e ndalo machon mm. eh, koro ma en to be en gima kawo thuolo malach mondo ing'ad midhi konchiel kata kia tich kata kidhi tich mm. seche moko kawo thuolo malach koro ma en okang' maber ahinya mm -hmm. kendo apani magi gik moko ma ka orumo to kata telo mar uh, migosi Uhuru Kenyatta bro dhi dala komor. Mm -hmm. Erokamano ahinya Edwin, kapok achiwo ni thuolo mar wach wecha, wach ni mogik, par ni nyakora Muga Jwangu odiochieng' ma kawuono e gazet mar Daily Nation gi Standard nitiere ito boke ma iye ma bende inyalo somo. Kawuono ka en chieng' tich ariyo en mana weche mag ohala. Gazet mano ma The Standard inyalo yudo The Financial Standard mar mondo mi isom weche motenre kod weche mag ohala. Bende Daily Nation ka naneno ka gintiere gi it oboke mapek ma iye. Gintiere gi Smart Business iye kanyo bende inyalo yudo weche mag thieth mano DN2 Daily Healthy Nation ne jogwek ma bende ohero somo weche mag thieth. Koko mano gi kanyo makelo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Edwin wachni mogik ne nyakwara Mugejwang'. Wachna mogik ne nyakwar Ajwang' ni kata bed ni ochumi tek twe mana okanda eh, ndalo mabiro nyalo bet maber koth chwe kaluo manyiso ni chiemo nyalo yudore koro kik wabed ma kik waywag ahinya To ok joma wadhi nigi marach. puothe bende opuro joma pi- nigi puothe opith- pidh opidh gimoro cham. manyalo chiek gi thuolo mach- machuok nikech pek mar ngima mogik en mane e mesa mm. kanye mapeke mogik erokamano ahinya edwin kuom mwonde nonro mar gazet okinyi ma kawuono erokamano ahinya shara mana kama nyakwara mugajiwangi kanye makelowa e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono gazet ma bende wano mori gi sani mano moriwo daily nation gi the standard idhi e chiro to ikwanyo maberni Kokamano, wakawo yo matin mabiro bang' ma en twak mokwongo e chenro mar Rupiny ma bende idhi kel kod nyawadwa nyadendi Joyce Oduor. Kik dhi mabor.